Chwe oed shwt pryd o'n i ryfew un deg chwech un deg saith 'lla. Tra fi'n tyfu lan ysgol o'n i wastad yn meddwl merched eryll yn llai na fi. On' odd e ddim rili'n effeithio yym effeithio fi na'n hyder i. O'n i wastad rywun hyderus a good group o merched 'da fi yym trwy ysgol. A wedyn pan o'n i'n y chweched odd popeth 'di newid yym gwmpas i mas 'da ffrindie gorau fi. Ffrin- o'n i'n grŵp o ffrindie rili agos. Colles i rynna i gyd a wen i ar ben yn 'unan so o'n i'n teimlo rili unig. A ar yr un pryd yym colles i perthynas 'fyd. Odd hwnna 'di torri lawr. Yym so'r holl beth o teimlo rili unig ar ben 'yn hunan o'n i'n meddwl o'n i'n teimlo fel se fi 'di colli bach o control o popeth. Odd popeth yn mynd o'i le a o'n i'n teimlo fel se dim byd o'n i'n gallu neud. Yym o'n i'n meddwl o ti isio hyd- hyder fi nôl lan bethau bach yn well gollai bach o bwyse. Yym so gyda'r ymarfer corffed o'n i'n colli bach o bwyse odd pobol yn gweutho fi o ti'n edrych yn grêt t'mo' ti'n edrych yn rili dda yym a odd e'n odd e'n helpu hyder fi itha lot. So o'n i'n mynd yn fwy wedyn ne' bach fwy o ymarfer corff yym o'n i'n bita bach yn llai o'n i'n torri mas ca'l lot o bwyd yym so byddwn i ddim bita bara byddwn i ddim b- yn bita tsiocled stop o bita crisps yy popeth odd odd pawb yn gweud sy ddim yn iach so o'n i'n dilyn eitha lot ar social media o ran Instagram a petha ffel 'a. A odd lot o stwff o' pobol yn gweud dylse chi ddim bita o'n i'n torri n'w mas yn llwyr yym a erbyn diwedd o'n i 'di torri shwd gwment mas o'n diet i a o'n i'n ymarfer ryw dou awr bob dydd dou awr tair awr bob dydd a o'n i'n myn' yn rili frustrated os o'n i ffili neu dwi'n ymarfer corff yn y bore bydden ni'n myn' yn rili grac yym a bydden ni'n bydden ni'n rili colli tymer 'da pawb o gwmpas fi dim on' bai n'w yym jyst achos o'n i'n rili grac fy hunan bo' fi 'di methu ne' ma' rwbeth 'di newid yn 'yn dyddiadur bo' fi methu neud ymarfer corff yym byddwn i'n ma' redeg cyn prifysgol yn bore byddwn ni'n cerdded bob man yym erbyn diwedd o'n i'n pallu o'n i'n pallu iste lawr yng nghanol dydd heblaw bo' fi'n y brifysgol a wedd raid i fi os o'n i'n gytre byddwn i 'di pallu ishte lawr bydden i'n bita os odd o- os odd o' rwbeth 'da fi fita yng nghanol dydd a fel arfer odd dim l- odd dim rili lot 'da fi o'n i jys yn ca'l te yym byddwn i jyst yn ca'l green tea rwbeth fel 'ny. Yym byddwn i ddim yn iste lawr so dim ond yn y nos odd hawl 'dy fi ish lawr heblaw bo' fi yn y brifysgol yn darlith ne' rwbeth fel 'ny. Yym odd hwn shwd i fyn' yn rili wael 'dy fi rhwng y flwyddyn gynta a'r ail flwyddyn a erbyn yr ail flwyddyn o'n i'n rili rili deall shwd fod yr fwya dene fi byth 'di bod. Yym o'n i 'di colli shwd gwmint o bwyse. O'n i wastod mor yym odd calon fi mynd mor gyflym yym odd 'dy fi pon yn 'yn jyst i trw amsar. Goffes ti stopo yfed coffi yym achos o' calon fi myn' mor fast achos odd e'n trial cadw'r circulation a cadw corff fi'n fyw. Yym odd gwyneb fi yn rhad a'n dwylo yn dechre troi'n wyn achos yym pan ma'r corff mor ishel yym ma'r corff yn stopo pethe ch'mo' fe ddim yn meddwl sydd yn essential i gadw'r corff i fynd. Ond odd 'dy fi dau tegid a oedd 'dy fi yym nyrs iechyd meddwl wedyn 'fyd. Yym. A fel ni dechreuodd y proses o wella, cymryd e sbel i fi i ddod a'm mhen o gwmpas y peth. Fi'n credu achos o'n i dal mewn bach o denial o'n i dal yn meddwl sim byd yn bod 'da fi dwi ddim yn digon dene ma' pawb arall yn fwy dene na fi. Hyd yn o'd o'n i'n o'n i'n dal i fod yn dene achos erbyn diwedd o'n i mond yn bita beth bach yn bore a tra beth bach yn nos o'n i ddim yn bita dim byd lot o gwbwl. Byddwn i'n nghysgu y canol dydd yn ganol gwaith. Yym o'n i'n plano'n di'rnod i mas yym yn specific so o'n i'n gwbo beth o'n i neud bob eiliad dyrnod i neu' siw' bo' fi ddim yn segur a o'n i ddim yn o'n i ddim yn bored wedyn. Yym so o'n i'n rili o'n i'n myn' yn rili grac so rwbeth yn newid a byddwn i'n segur am ryw pum munud deg munud odd hwnna'n hala fi yn completely yym mas o wac a o'n i'n rili colli tymer wedyn. So odd y mynedd yn weddol dene yym a odd fel arfer pen tost fi trw amsar yym o'n i o'n i'n rili rili wan yym ond yn diwedd dechreues i'r dechreues i'r broses o o'r yym therapi a ond y pwyntio adetyfu 'da'r lle lle ag ef bob wthnos a odd hi'n pwyso fi a siarad 'da fi ambwti beth o'n i yn meddwl yym beth odd y probleme fel o'n i 'di gweld yr wthnos odd meal plan 'da fi yym o'n i ddim yn ffantastic yn dilyn e odd e'n weddol fi'n credu mwy ofon na dim byd achos o'n i ddim yn teimlo fel se hi'n deall fi yym a ie fel 'na wedd 'i wedyn am ryw Flwyddyn ni siŵr o fod yym rhyw flwyddyn o'n i siŵr o fod dan dan yr yr tîm. Ma'r broses yn ry hir ma' fe'n rili anodd ond ma' fe mor rewarding yym fi mor falch bo' fi 'di mynd trwyddo'r holl beth achos ma' fe 'di newid fi fel person. Fi lot fi'n person lot yn well nawr fi'n credu yym o ran yr hyder s'da fi o ran 'yn hunan Yym ma' 'da fi lot fwy o determination nawr na beth by' eni achos fi 'di bod trwy stwff beth yn 'y mher- yn 'yn hunan fi'n gwbo bo' fi'n gallu neud e so os ma' rwbeth y challenge 'da fi fi'n gwbod des i trwyddo yym rhwbeth galled i ladd fi.

Jyst siaradwch, cymrwch yr help, a jyst cofiwch bod e'n myn' i cymryd sbel, pidwch bîtio'ch hunan lan os bo' chi ddim yn dod drosto fe'n rili gloi. Cymrith e a 'ch-e ond ma' fe ma' fe werth y byd.